Mae gwleidyddiaeth yn effeithio ar bopeth o d' amgylch di, o ba mor hir wyt ti'n aros yn y system addysg, i gost rhent ti, o argaeledd 5G, i ba mor aml y caiff dy fin ei gasglu. I wneud gwahaniaeth ym myd gwleidyddiaeth, mae rhaid i ti gymryd rhan yn ein democratiaeth. Un ffordd o gymryd rhan yw pleidleisio mewn etholiadau, i ddewis pwy sy'n gwneud penderfyniadau ar dy ran di. Yng Nghymru, gellir di bleidleisio mewn rhai etholiadau pan fydde di'n 16 oed. Senedd. Mae'r Senedd wedi ei leoli ym Mae Caerdydd ac mae'n cynnwys 96 Aelod o'r Senedd neu AS. Maent yn cynrychioli 16 etholaeth ledled Cymru. Maen nhw'n deddfu ac yn codi trethi ac yn gwneud penderfyniadau am ystod o faterion sy'n effeithio ar Gymru. gan gynnwys addysg a hyfforddiant, trafnidiaeth, treftadaeth a gofal iechyd. Mae pob person yng Nghymru yn cael ei gynrychioli gan chwech Aelod o'r Senedd, sy'n cael eu hethol bob pedair blynedd. Maen nhw'n rhannu eu hamser rhwng gweithio yng Nghaerdydd a gweithio yn eu hardal leol. Gall gwaith Aelodau gynnwys helpu'r bobl maen nhw'n eu cynrychioli, dadlau am faterion yn y Senedd, eistedd ar un o bwyllgorau'r Senedd neu ofyn cwestiynau swyddogol i weinidogion. Cynghorau Lleol Mae cynghorau lleol yn gofalu am bethau sy'n benodol i dy ardal leol. Gall hyn gynnwys ailgylchu, cyfleusterau chwaraeon a hamdden, trafnidiaeth gyhoeddus, tai cymdeithasol a gwasanaethau pobl ifanc. Mae 22 o gynghorau lleol yng Nghymru. Rwyt ti'n cael dy gynrychioli gan hyd at pedwar cynghorydd lleol, sy'n cael eu hethol bob pedair blynedd. Mae cynghorwyr yn treulio eu hamser yn datblygu cynlluniau at y dyfodol ar gyfer dy ardal, gan benderfynu faint i'w wario ar wasanaethau lleol a helpu pobl leol gyda phethau sy'n bwysig iddyn nhw. Senedd y Deyrnas Unedig. Pan fyddi di'n 18 oed, gelli di bleidleisio yn etholiadau Senedd y Deyrnas Unedig, cyn belled â dy fod yn Ddinesydd y Deyrnas Unedig neu Iwerddon neu'r Gymanwlad, a hefyd â chaniatâd i aros yn y Deyrnas Unedig. Mae Senedd y Deyrnas Unedig wedi leoli yn Llundain, ac mae'n cynnwys Tŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi. Mae'r cyhoedd yn ethol 650 o aelodau seneddol yn Nhŷ'r Cyffredin, ond nid oes etholiadau ar gyfer Tŷ'r Arglwyddi. Mae Senedd y Deyrnas Unedig yn gofalu am rai pethau sy'n effeithio ar Gymru, fel materion tramor, amddiffyn a mewnfudo. Caiff y rhain eu galw'n faterion a gedwir yn ôl. Mae pob person yn y Deyrnas Unedig yn cael ei gynrychioli gan un Aelod Seneddol neu AS. Mae 32 AS yn cynrychioli Cymru, cânt eu hethol fel arfer bob pum mlynedd. Mae pob AS yn cynrychioli un etholaeth. Maen nhw'n rhannu eu hamser rhwng gweithio yn Llundain a gweithio yn yr ardal maen nhw'n ei chynrychioli. Maen nhw'n treulio'u hamser yn gwrando ar bobl leol, llunio a newid cyfreithiau, dadlau yn Senedd y Deyrnas Unedig a chraffu ar gynlluniau'r Llywodraeth. Gelli di gysylltu â'r holl bobl sy'n dy gynrychioli di i godi materion a gofyn cwestiynau. Gelli di ddod o hyd i'w manylion nhw ar-lein. Cofia gofrestru i bleidleisio. Os nad wyt ti wedi cofrestru, chei di ddim pleidleisio. Mae hi mor syml â hynny. Gelli di gofrestru i bleidleisio pan fyddi di'n 14 oed. Mae'n rhwydd iawn. Nid yw'n cymryd mwy na phum munud a gelli di ei wneud ar-lein trwy gov.uk slaes cofrestru i bleidleisio. Yn ffodus, nid oes angen i ti gofrestru cyn pob etholiad, dim ond os nad wyt ti wedi cofrestru erioed o'r blaen neu os wyt ti newydd newid dy enw neu symud tŷ. Byddet ti dal i fod wedi cofrestru bleidleisio ar gyfer pob etholiad yn dy ardal os wyt ti'n byw yn yr un cyfeiriad a ddim yn newid dy enw. Gelli di ddarganfod rhagor am yr etholiadau rwyt ti'n gallu pleidleisio ynddyn nhw a sut i gofrestru fan hyn, comisiwnetholiadol.org.uk slaes dysgu.